Dumelang, ke a le lotšha, ke a le tamiša go se moya ka Doctor Makgabo, ebile ke amogela le ba e le gore ke mathomo ba tsena mo lenaneong la rena. Ke tlo kgopela gore le subscribe, le like channel ya rena, le kgotle le notification bell. Ke a leboga. Ke be ke rata gore dire reading ya rena ya this weekend, re bone gore na dilo di tlo sepela ka sebopego mang. Molaetša wa mathomo ko ke rago kwa gore go dira dilo tša gago o dire ka bohlale o ithute go protect-a se o nago le sona o protect-a thoto ya gago your possessions o protect-a bohlale ba gago your intelligence o protect-a soul ya gago di chakras tša gago spiritual gift sa gago goba your spirituality o e le gore gana spiritual gift so o swantše o leke ka mehla gore o protect-e dilo tšeoe. ka nako tše dingwe re rekiša rena ka bosena ra ke thekiša ka go bolela go fetišiša well o ka bolela but o seke wa bolela go fetišiša wa kgotsa le gore o ntšha le diphiri tše le gore ga ba tshwanela go di ntšha akere wa kgotsa le gore wena o feletša bolela le dilo tše e leng gore ka tšona di-enemies tša gago ba tla kgona go attacka ka tšona dilo tšeo di-enemies tša gago ba ka kgona go eta pele ba go blocka gore o palelwe ko tšwela pele so ra re e ba careful o dilo tše o di bolelago le gona o tlo lebelela gore na ke bolela go bo mang. Not everyone wa seleka wa loya, not everyone o na le pelo e mpe. Go na batho ba bantši ba tletše mo lefaseng ba dipelo tše dibotse ba e le gore they are working on the light. So go ra gore ke bona batho ba e leng gore o swanetše o phele le bona ka gore go e na le bona o safe and ebile go e na le bona o kgona go absorber energy ya bona e positive e botse. ba kgona go go romela their light ko re light ya bona kganya ya bona ba kgona go e transferer mo go wena ba go romele yona gore le mo go wena le gona go tla le kganya e ntšhi. O lebelele go na le batho ba bangwe ko re e ka ba motho o ratanang le yena goba e ka ba mogwera goba e ka ba a colleague, motho e le gore maybe o tla go wena kgafetša kgafetša goba o dula gaufi le yena ka class-eng or-e desk ya gago mmerekong mo gaufi le ya gage o kgotse le gore o interactor le yena too much le o sa nne gaufi le yena but ke motho e le gore o bolela le yena too much kudu ke gore ka nako e ntšhi maybe le e le ka taba tša mešomo goba o dia business le yena jwalo le jwalo go ka kgotse le motho o tla ka di-bad luck tša gage ke motho e le gore o na le sefifi se sentšhi ka bo se yena tseba gore se tlo go affecta le wena and then ge se o affecta se tliša bad luck o thoma go ba le um dipati tša ditšhelete so

re tlo no consulta ra go botša ka di-blessings but di-blessings tša sele wa ba feletša o re batho bale ntše ba mpotša maaka mola go se jalo wena go na le ntho tseo se o direng o lebetše goba o paletšwe ke o ke protector ka nako nngwe o tlo kgotsa o fila very sad this weekend goba mohlomongwe o ja ke bodutu o borega mme bodutu o nnoši o borega le ka e ba motho ola wa go leka go ke entertainer o se ke wa kgwatha e le gore o ba happy go e na le batho ba bangwe the minute o dutše o e tee then o feeler bored no. Go na le tše tše dintši tše o ka ithabišang ka tšona. Ke sure ya gore ka gae mo o dulang gona o na le radio o ka letša radio ya gago wa e theeletša go tlo tla melaetša ya bohlokwa gona moo e le gore e ka change-a bophelo ba gago to the best. o ka tšea buka ya gago le yena wa fihla wa e bala or wa no ya shopong wa reka magazine o ka o reka goba novel o ka e rekago wa e bala ye e leng gore o tlo re go lebeletše heading ya yona kore wa kwa o le connected to yona wa kwa o le attracted to yona go raya gore taba tše di ngwadilweng ka mowe di bohlokwa gampe ka bophelo ba gago di ka tšhentšha bophelo ba gago di ka tšhentšha mindset wa gago di ka tliša di-positive thinking mo go wena rather than those negative thoughts okay and then o tlo no tšwela pele o ntse o theleditše you know um the, the words of the universe o ko rena the universe e reng ge e bolela le wena ke eng molaetša le gore wa e hwetša o tla e hwetša ka ditoro ka intuition le ka tšona di-visions gomme ge molaetša e tla go botša gore don't go to this place o seke wa ya lefelong le le itseng o seke wa ya go ka no ba go sena anything e bete yo go hlagelang but a kgotšele gore gana mo yang gona o attracta too many negative energies already they know gore na di-energy tšeo di tla beng di le moo ke tša mohuta mang and you are going to attract them because ga o ready go ka ya lefelong leoe yes nako ngwe ba ka no dumelela o eya le ge e le gore go na le many negative energies mara kgotse le gore molaetša o tlatlang gona ke ntho ya gore ke protecte pele before sepela tlhapa ka one two three tlola ka one two three goba o nwe one two three then o kgone go ba gabotse mo mmeleng o tsebo le go le gana mola ga ona energy e le gore ka go thatša ba tšwela pele ba re problem ya gago ke gore wena ga o leni from your mistakes ba kgotsa go na le tse dingwe tse o di dirile kwa morago kua a kere tše e leng gore di tlišitše dipetlaka ra bophelo tša tliša lefifi tša dira tšhelete e seke ya ba gona tša tša tšhelete o nang le yona di-blessings tša yona o di fileng ke the universe tša di phatlalatša so but ga o learn from those mistakes so ye ke nako e la re wena you need to sit down o learne ngwala tšona dilo tšentšela o bego o di dira o bone gore na ka dilo tšela o succeedile go e tla kae le kae and ebile o fetše go e tla kae le kae o checke succession ya gago le di-failures tsa gore na ye e le gore ya dominate ke efeng ke efeng e le gore ke e godimo kudu-kudu e le gore e tšere tšhelete go feta dilo ka moka Ge e le gore kgotša e le gore tšhelete e le gore wena o e kry-ile ka nako ene oe e feta ke e le gore wena o e lose-itše o lose-itše kudu than go than go gain-a then tlogela ntho ewe this is not for you then try something else. Ntho e leng gore le wena wa bona gore ye ke nnete nka se jewe nka se nka se phatlalatše lefa le ke le fang ke mangwele a ka lefa le ke le fang ke the universe. O tsebe gore ka nako e nngwe ba fela ba re opportunity e tla ga tee mo bophelong go na le ntho e nngwe e tlo tlang mo go wena gobane ke an opportunity but then wa e miss-a that opportunity or wa raloka ka yona ya ba re e ka se sa tlhola e sa bowa gape. So ge go ka kgotšwelwa gore o tshwere o na le ntho e le gore e go tlišetša tšhelete le ge tšhelete e le gore e tla gannyane gannyane but at least wa gain-a ga o lose. Go ra gore e holofele and o re go e holofetše ka yona yona e la o nago le yona plan-a some other things as well tše e le gore di ka o tlišetša more money goba ya go fetanyana le goba at least le ka kgotšwelwa gore ke tše tharo tše four tše five tše e le gore di tliša di gannyane gannyane gannyane it's better than nothing. go ra re tšwela pele ka tšona di utlišetša something rather than o dire ntho e le gore wa looser ka yona so go ra gore go bohlokwa gore o eme ka maoto a mabedi o tšee action and then o be le kore o tšee self responsibility ya di-actions tša gagwe tše e le gore o di dirile kua morago tše e le gore ga se di utlišetše katlego and then o tšee um responsibility for tšona o tsebe gore okay this is my fault it's okay then ke tlo learner from this and then from from then on ke mover forward ke tliša eng success ka gare ga bophelo ba ka and success ba bašo a se go no ba go huma. Success ke ke go ba le dilo tše le gore kgwetše le gore wena go ena le tšona o thabile you are happy you feel content ga o sepele wa yo kgopela mamang ga o sepele wa yo adima kae kae ke yona success ge ke na le ntlo ke tseba gore okay ke na le mo ke robalang gona le ntlo ya ka ka sebe upstairs le ka ba four room but I'm happy because dipula ga di tsene Memoya ga e tsene ke robala gabotse ga ke robale ke tšhogile ke a tsaya le magodu ba ka se tsene. And as long ke na le T_V ke kgona go lebelela T_V ke na le mohlagase ke na le dijo ke na le something ka pankeng ya ka. Success doesn't mean gore o tshwanetse o be le koloi Yes koloi ke ke go ba bangwe ke necessity go ya ka mešomo e ba e berekago goba di-business tša bona go ba bangwe is just a luxury go ba le koloi mara o kgwetše le gore wena ditšhelete tša gago goba whatever you have ga e o dumele gore o reke koloi you don't have to stress about that o re o e reka pele o nagane ka dilo tša go tshwana le di-service tše e le gore di a nyakega di-maintenance jwalo le jwalo petrol some other things go ra gore go e reka o tlo ntšha something ka re ga whatever o e earnang every month maybe three thousand extra every month wa e bjela ka matheko tsa re ye ke ya gore ge koloi e ka re service goba goba e nyaka maintenance tšhelete ya gona še yona petrol tšhelete ya gona še yona. go ra gore o ntšha something extra every month wa e beela ka matheko for koloi ke dilo tse e le gore ya inyaka mara o kgwetše le gore wena o ka se kgone wa afforda those things then that's not a necessity for you ke luxury then you don't need it go ya moyang di-taxi di sa le gona di-uber di sa le gona go e le gore moyang gona mohlomongwe o tla ba o tshwere merwalo e mentšhi goba ke kgole kudu mo e le gore o kgwetše lo ka namela taxi e tlo o latlha gole goba ge ke bolela ka success ke ntšwela gore o be le lethabo o se ka kgwetša o dira ntho e le gore you are stressed ka ra ntho o e dirago no o swanetše gore everything o e dirago o e dire e le gore go na le lethabo mo pelong ya gago. O happy ka situation a mokgwa e leng ka gona. Ga ona dipelaelo, ga ona eng. Then o tla bona the more o ba ntse o ke the more e le gore o attractor positive energies. Mara o ka kgotsa go dira selo o lakaletše, ga o happy then don't do it. Ntho e ka se be successful because already wena you are not happy ka ntho e o tlileng go e dira. Go ba bangwe o ka hwetša e le gore yona weekend o šetše o na le di-plans go na le di-trips tše e le gore o nyaka go di tšea. O na le mabaka o swanetše o a phethe, go na le mo o swanetše o ye gona. Go ba bangwe e no ba a simple thing go tlo no ya kerekeng goba o ya meeting-ing goba kae kae o kopana le ba o kopanang le bona jwalo le jwalo akere. go ba bangwe maybe it's a long trip e le gore tlo e tšea ebile ga o sepele o noši maybe o sepela le batho ba o sepelang le bona maybe family members wa di-friends goba bana ba o tla bang o ntse o sepela le bona akere o tlo no re gore leeto la be leeto le le botse o tlo no šomiša yona prayer ka mehla and then o rapele mangwele wa ba sepele le wena mo leetong leo o se ka sepela o noši akere kudu o ka kgotsa le gore ga o swantse gore o le tšee leeto le o ka o e na le kore o kwa o nyamile o lakalela kudu go lakalela akere ka nako nngwe maybe go lakalela mola ke nyaka go bontšha gore ntho e o e sepelelang mo e ka se be a success akere and then šomiša thapelo gore o kgone go kry-a di-answers tša rena a na wa dumelelwa wa dumelelega gore o ye moo na mangwele a gago ba reng o ka ya na ka nako nngwe um le gopole gore ke boletse gore go na le dilo tse bitsa gore ke di-negative thoughts akere negative thoughts nako tše dingwe di atla ka mo monaganong wa gago kudu go se tšenyo go dira ntho o dira ntho e le gore ke a positive things e tlo o tlišetša dilo tše di botse ka ra bophelo akere e tlo o tlišetša lethabo ka ra bophelo ba gago manaba a gago ka mehla ba ya ba lebelela ba go checka ba šomiša tše ba di šomišago gore ba kgone go bona future ya gago go sasa o tlo ya kae o tlo dira eng neneng and then tšhelete e tlo ba gona na neneng o tlo diragala eng ka ra bophelo ba gago and then they will make sure ya gore ba šomiše di-spells tša bona tše dimpe ba bloke ditsela tša gago so kgotele gore o tshwanetse o le tšee leeto lela ene le tlo tlišetša katlego mara already negative thoughts o setse di botsa gore o se ka ya wena o se ka ya o lakalela o dirang o dirang o dirang o kgotele go lakalela moo ga se go lakalela wa o bontšha e le gore maybe o tliša ke mang e le ba o bontšha gore no ebile gantšhi mang e le lo ka kgotsa o lakalela mara mang e le ao ka metlha bona ba tla bolela le wena ka intuition goba ka tiro wa bontšha gore e-e o se ke wa ya moo e ka se be dilo tše dibotse e ka se dilo dilo tše o nyakang go di dira mola di ka se go tlišetše katlego don't go there akere goba e ka se be leeto le le botse maybe something se o diragala mo tseleng accident jwalo le jwalo ke ka mokgwa le batla ba protecta bophelo ba gago but negative thoughts di tla ka mo monaganong o gopole di-positive thoughts le tsona di tla ka mo monaganong Positive thoughts ka mehla ke ke tša go encourage go dira dilo ema ka maoto a mabedi o dire jalo negative thoughts ke tsela tša go tlo kgwetšele gore di yago kore di o dira gore o seke wa di dira o swantse o dire selo wa lakalela o swantse o dire selo wa postpone di go botša re a ga se ka dira wena a ga kore di tliša kore go swantse o ye somewhere ko di ka no botsane re aga o se ka ya wena e wa tifo ba le accident e wa eng eng eng eng a nto e dira mo e ka successful Ke eng? Ke manaba la gago ba o dira gore mo mmeleng wa gago o tšwafe automatically o be le moraro kore o swantse o dire dilo wena o rarege o rarege o no walk around in circle a kere a o ye pele a o ye morago o no move around o no move around a kere kore a ona mo e le gore wena o lebile gona ebile ga ona direction ke ntho e le gore negative thoughts di tla itliša so ke tšone tšelo tše o tlo di hlokomela a kere o se ka kgotla di-opportunities di tla and then wena o sa active on them because that thought e tla o nagana gore ke positive thought e sanctify ke e negative thought a kere ke negative thought e le gore e tliša ke manaba a gago ga se positive thought e tlišang ke mangwele a gago so ra re ka metlha ge ke fela ke re sometimes dula o noši o clear your mind kore o time monano wa gago you must quiet your mind and then mangwele a gago ba re tseba gore wena you came here o tlile mo lefaseng le for a purpose o tlo phetha mošomo o mo itseng a kere and then um ba re o na le maatla a o dira gore destiny ya gago e be e botse goba go bona ka re destiny ya gago ga se e botse motlho mongwe ka kgwetele gore ka mo family le na le ntho la ba reng ke um go na le di-case um generational case a kere cases tše e le gore kore di a go affecta di affecta le ba bangwe ba lelapa and di-cases tše ga se tše e le gore di dirilwe wena straight a kere but di dirilwe um ba bangwe ba kore some of your ancestors, great great great great ancestors a kere go bile le case godimo ga o mongwe wa gona mola and then case ya kgotsa le then e sepela down the family down the line a kere so wa kgotsa le gore ntho e tliša eng ke generational curse ga ona tšwelopele ka mo lapeng ga ona tšwelopele ka mo familing ko le no ba stuck lo tša nna di sepela gabotse manyalo a ga be gona ke di-divorce ditšhelete a di be gona kore e no ba mathata ka mole ka mole ka moke a kere le mešomo ga e nape e ba gona ka tsela maleba then ba re o na le maatla a go breaker that curse a o change destiny ya gago as long wena ntwa botlhokwa gore o tsebe eh, botlhokwa ba purpose ya gago ya mo lefaseng and then ba re tseba gore wena you are here to shine brightly and to succeed o succeed ka ra dilo tšele gore wena o nyaka go di tšwelela o nyaka go di tšweletša so o seka ba ba leka wa kgotse le gore wena o ba motho la go ke nyatša ka metlha kore ke thate ye ke bolela ka metlha love yourself ke first step second step um ke trust wena ka boswena o ke trust o ke trust o tseba gore nna ke nna motho le gore ge ke dira selo ke a se fetša ge ke dira selo se ba perfect and then number three e ba le maikemišetšo godimo ga dilo tse o di dirago o ipotse gore ka ge ke thoma go dira this project ke ya go e dira ebile ke ya go e fetša o tla bona then dilo tša ka moka tsona tša bophelo di tlo no sepela gabotse o ntse o tšwela pele ka o ke protector and-e ba buša ba re dilo tše o di nyakago ka gare ga bophelo ke badimo ba gago jwale a ke re ke di-ancestors. Dilo tše o nyakago ka gare ga bophelo wena o tlo di fihlelela, o tlo di fihlelela. For some of you le ka bona le yona weekend e ke gore ee at least ke try-ile be ke mola ya thoma goba mola kgwedi ya thomang ke try-ile gore nka dira one, two, three and-e ke a bona gore šemo ke ke ba successful. Since kgwedi e thoma ke ipoditše gore ke tla beya something a ke re um ke tla bula you know savings account nyana ka saver something um you know eh, or maybe ke savings account e le gore at least e na le di-interest nyana a kere e le gore wa tsa gore wa e tswalelela and then o- maybe o ka o ka e tswalela for the whole year for six months or for five years it's up to you wa tsa gore okay ke ipotsa gore ke nyako dira ntho e so and ke nnete ke šimo ke a bona gore ke a succeeda ka yona go ra gore some of the things tše le wena di planne mo lengwa go wa thomang šimo wa bona le wena o kgonne go di achiever a kere tše e le go paletše go di achiever checka e sa lantse rona bothata bo tlile kae a kere and then yona ntho enela e dirileng gore wena wena o pale ko achiever di-dreams tso tša gago ba di-plans tso tša gago ntho ewe a e tswe kara bophelo ba gago o ikgathe kara bophelo ba gago ka gore e tlo o tlišetša manyami e ka se o tlišetše lethabo and then ko bona o thabile this weekend ba re ke be ke ke weekend e botse ye le gore wena o needa laughter o needa lethabo ka gare ga bophelo ba gago wa tseba gore lethabo ke ke setlhare se se very very strong lethabo ke setlhare se se very very strong the minute o feela anxiety o ka no lebelela comedy ya gago akere mo T_V goba mo founung ya gago comedy e nngwe le e nngwe o ka e lebelelago o se ka lebelela video tše e le gore ke gore batho bana ba rata go bolelela dilo tše di-negative video tše e le gore maybe motho yola o tla ba a criticiser batho ba bangwe a dira eng ebile wa kgotša ebile o bala di-comments tša gona tše e le gore batho ba bolela negatively because di tlo affecta negatively. so lebelela video tšela e le gore mohlomongwe di go tshwaretše ke maybe ke comedy goba motho wa ona bolela dilo tše di-positive at least o tshega thoma ka tša comedy pele o tshega mola o tshega the minute o thoma o tshega o tlo kwa gore yona anxiety le bogo e feela before o lebelela that comedy ga e seo completely e tsamaile nampile you are feeling very happy jale what's next o thoma nana gore wy ke sa letse music nyana ke bine then o letša music wa gago wa thoma wa bina a kere so lethabo ke sehlare se segolo lethabo le a fodiša um le fodiša le tšwa tshwana le di-depression di-stress di-anxiety um go feela overwhelmed di a di tloša dilo tšeoe go kwata le tloša go kwata um lethabo um anger e tloša anger um di-grudges ntho ela kgotsa wena o kwatetše motho mo kwatetše forever ya di tloša dilo tšeoe a kere ga e ke bolela ka go kwatela motho forever a ke bolele ka ntho ela gore o swanetše o boelelane le motho ole mme motho ole maybe o dirile gampe and that person ke a bad person go boelelana le yena motho ola dilo di tlo ba more di tlo ba worse than that go tseba gore motho

wena mo dutse kore you are bearing grudges mo dutse ngwana ka motlha o phela o nagana ka motho la then automatically le wena o dirang o dira gore yona ntho ene la e dirileng molekone la o dirileng godimo ga gago o fa maatla because wena you're always thinking about this person and the, mone, the moment o nagana ka yena o dirang wa kwata a kere so you need gore motho o no mo tshwarela ka pelo ya gagwe whatever a o dirileng yona o mo tshwarele in your heart and then o move on o montšhe ka monanong wa gago sa tlhosanana ka yena legateng